kan rianṭuannak le kan khuaruahnak hi forhawtnak a si lo, ṭuangkainak a si lo, Pathian sin a lawmhnak a si. Cucaah cun kan lawmhpi cio u ti kha chim ka duhmi si. Thluachuah in kan hampiak ko u. Kanmah tein kan si kho nei lo hih ti kha kan in sawmmi hna si ko. Cucaah cun ka chim duhmi rih cu atu ah thil kan ti tikah chairman zong nih program pahnih a lomi a si le a ti tik khan rawk kan pahnih a si ko. Ka ningzak ko, ka hmaisawng ko, nini caan kan cam hmannak ziapani sinak zong hi pastor te sinah cunu upa sinah kum thar a tuah lai ding in ngei tu si zong nawlpatnak tampi ka ngei hnuah nin hi mi hmai khap lo in kan caan a rel remel caah atu pa kul hna caan dei hi kal dawh hau amah nawl na thu diam si lo caah ka fa le thaizing kal dih an hau kal lomi an le pakhat pahnih an si te la mah ruang cun ni hi ca hi thanmi a si caan kan nawlpatmi hna si a phung si ko a lam si ko an kan hmaisa lati pakhat hmanh ai tel lo kan ningzah bu tein caan kan sersiam le pathian nih an kan dawt vel in kan zaangfah le nin hi atu hi caan tha hmang kho ding in thoknak kum cahan pathian cung zong ka lung a rawm ti kha kan chim duhmi si Le hika chung hin nan hngalh bantukin fanu fapa pathum le ka fanu le ka pasarih an si pahra an si dong tein pahra an si ka chim cang hawi duh kan tuhter kho hna lo hawi tuah kan tuahter kho hna lo hawi can kan canter kho hna lo hawi sinah an hmuh ko nain hawi sining kan siter kho hna lo sihmanhsehlaw hin ni tiang ah ram chung te ummi le ram leng ummi pahnih pathum te zong Pathian nih thluachuah in kan pek ko kanmah nupa ka si kanmah le phuthawnak am lo zeta te cun kan karlak ah thawngpang ṭha te na thei rih thawngpang chia kan na thei hraw hna lawm tuk Pathian min kan thiak ṭhat cucaah cun nihin ni caan kan duhmi hi zei si lo hi kan nih hi kan nih innchungkhar hi zei bantuk si hmanh ah Hawi bantukin duh len zong ah a ham ngam ding a ham kho ding zong ka si lo, a tuah kho ding zong si lo. Christmas zong kan luchin na si duh mai ta o. Kum thar caan pi zong kan du ve mai ta o. Thawh than zong kan du mai ve mai ta o. Sihmanhsehlaw ka te khan a phan kho mi le a si kho mi zong kan si lo hlei ah a bikin kan tha le kong hi ruang sa he ti kha kan du chung um. Atu cu fimchan a si bantukin minung tampi nih fanu le fapa hna nih tu le fa hna nih Pathian an thei le Pathian mithmai zohin an nu le an pa caah an pi le an pu caah thluachuahham in an neih in chiah tampi kha an, an sian le khuami le Khrihfabu kha an kan damh hna. Kannih hi mah lei kha kan ruah si lo in zei ziah he kan fanu le kan fapa nih hin kan tuu le kan fale nih hin ziah he thluachuah hi hal a hau, ham hi a hau. ziah kan sian hna lo maw kan sian ka fa tung kan neih lo ca ve si ko cu ti hi kan lungthin um nan kan hngalh ko kan sa le hi thihtak hna u silo kan tu le te zong thihtak hna u silo inn le lo ro pek ding zong kan ngei hna lo lei zapei ko zong cheu ding kan ngei hna lo sri arva nang hi cho lo nang hi ting darbe kapuak nang hi cho len hen ting Thingkuang kau in Suingun chawva hi a tah nang tein co le nen tling ti awk a kher hmanh kan ngei lo. Cucaah cun a ngeitu Pathian sinah kan pahnih te lungkhat in thluachuah hmanpiak ko hna si ti kha kan duhmi si. Cucaah cun mi nih caan kan hmanmi hi kan fanu le kan fapa caah thluachuah nan kan halpiak ko lai. Lungthin tak tein dawtnak taktak he thla nih kan campiak ko lai. Nuhmeinu nih kan ca thlah cam ahcun, ka tepa zong nih kan tha le sa ah thla an cam cun Pathian nih an kan theihpiak ko lai ti kha ruahchannak in kan sawmmi hna si. Cun kan duhmi cu aa kan hngalh ko le a tuah kan tha le chungah upat bik ah darcin si darcin le a va ceu ling le an tha le cun lian hung lian hung hi aa Thlanglei um le khura pawng ah kai chih an ti ma ka khua cun an um. Le nupi te a ngei ve Pathian na lam a hruai ko Pathian na lam hruai ko lian mung in nupi an ei khola ti ka ruat lo nan ruat cio la lo khua zong sala ti nan ruat la lo ka ruat ve lo zei tin nan ma a hum tlamtlin hna nih zei ka lawh te lai ti ka ruahmi si ko nain katmi cu kan hmu kho lo na nain kan hna na sin theih nupi a ngei le fa pahnih a ngeih tiang kan theih le kan sanceih lo ngaimi cu a nupi a min hmanh kan hngal lo a fale min chim lo na tu tiang hin bawipa zawn kan ngaithiam sat Khrihfabu le khuami rammi zong kan ngaithiam u voikhat matha nih hin zei hi si zongah ka hmuh a hau ko tiin ka hmuh dingah aa timtuah le saya tiang kal ko nain hawi a kal a vami he a si thiam lo tikah an han tlung ṭhan atu tiang thawng kan i thei lo saya zong hin a caan caan a caan tete hmanh an kai theng lo un ti cucaah cun nan hmu kho lo le a nupi min zong ka thei lo kan ngai thiam ko lian hmung a kan hihnak ah lian hmung le a nupi le an fa le cun a pathumnak ah ngun vang le a va cung lian thawng le an fale caah Pathian nih lam a hruai hna male ah tlawl dengmang in khuasa tuntu in um sihmanhsehlaw zan nai te ah Pathian nih a hruai hna le US an phan ve lawmnak tampi kan ngei an ca a bing in a dang te an thlacamnak cung kan nei kho lo nin hi kan hrawh mi si cu hna ca cun sala cun mithi nufa an hiang te Hnukthum nan tlamtling i din lomi khuasa a si te la ma ti cu chim loin a nung te la ma dam te la ma ti kan ruahmi tiang sung aba mangkhuai le an tha le caah tiang sung hi anu nih a von ro le a thaw a di tak cangka an anu nih hin a puak a chawi le hitiang a phan mi si cun a changtu ah mi van sung le a fa le a dang kan chim te lai cun a changtu ah Lian Cin Thang le anu anupi cun a changtu ah ram pengling le anupi le an thate Pathian nih cawi hna US an phan ve cun a changtu ah Daru cozah rian tuan tein zum te hak khong le hakha um cun an hiang bik ah thlawn tin tial le ava cungbawi hup le an tha le a si Cucaah cun mi hna vialte kan Paul Mata abaya beikhan ka thinlung hna cu ka hmai kan tuk le ka chungkhar ka ren hna su le ti ko baya tial thamen sung le ava le an tha le pathum pathian cung zong ka lawm ka lung chung zeicah ti cun ka lung chung ka ruahmi cu nu le va atri aummi an chut men dir tikah pathian zong na timi si lo bible zong um theng la lo lai phung thluk zong thei bol lo keimah ka lungthin a phung ka tlukmi khi ngei par le boivel dim he an um ko nain tla tein neih lo ti ka lungthin aa nuam lo insungkhar tlamtling a si lo tiin ka lungthin ummi si sihmanhsehlaw tu nai tiah fapa tein neih tik zong khin ka lung a lawm khun khuasa an si tuntu an si cang insungkhar tlamtling a si cang ka ti cu hna caah cun thlachuah am ding khan kan sawmmi hna an si le a pakhatnak program ah ni van sung le a fale caah program pakhat Cun cu karlak a thlen kan duhmi cu fungkah civui kan kal lio ah pastor pakhat pa nih bia chimmi bia chimmi phu thiamnak chimmi cu inn lakah CCOC cun atu evangelist ha hin aa pehtlai in kan vaa tikah innchungkhar pakhat kan vun luh tikah a nupi nu na thutlam a cah le a ka va le keimah ca kan chungkhar ca US ummi kan thah le ca, Australia kan thah le ca, Denmark ummi kan thah le ca, a phun kan avon ca le ka ngai ngai te ti tlawm halmi riantuannak ca an si sihmanhsehlaw tha kan cam i a donghnak phi kan hmu mi cu zanga caah pakhat si ti cucaah cun nihin nih hin kan ning sak ko kanmah lei tuahnak pakhat hmanh aa tel lo kong kong hi chim hi aa lam um lo ti kha lungthin um ko kan tlung a sining nan hngal dih mi si nan hmuh dih mi si thol le che a tong mi si tiktak zamtak a tong mi an si sihmanhsehlaw pathian nih ngaithiam selaw pathian na ngaithiam selaw pathian nih lamhruai ko seh khrihfabu le rianṭuantu khuami ram in nan dihlak nih ngaithiam selaw ngaithiam law pathian nih thuat ko seh a fale zong hi ti ka chim duhmi si cun tawi deuh ka duhnak hin ka bia kha kan rak um le atu ah Joseph an chuah tikah ka lungthin a chuakmi cu ka pa min rak sak in ka ti ka lungthin ummi cu tin ka chuah tin ah cu disciple hmanh ah ah kan Bible chung kan hmuhmi cu Joseph kha u le nih an huat thi seh ding khor chung an chuah cun an an an an an thlak le an chuah ṭhan le an hmuh lonak, an hngalh lonak ah cun sahrol sing an tuar. Sihmanhsehlaw a donghnak ni khatkhat ahcun a u le lawng hmanh si loin a nu le a pa phun tiang zong a chan chuahtu fapa pakhat a si ko. Cu ve bantukin kan khua Joseph an um len zongah Joseph min kaa cuh ko la tiin Joseph Van Bawi Thawng tiah a min ka sakmi si. Joseph Van Bawi Thawng Joseph bantukin hmailei ah Pathian nih ram hruai silo, a sining hi thlachuah ve silo, cucu keimah nih ka pek khawhmi silo, a nu zong nih pek khawhmi silo, a pi zong nih pek khawhmi silo le Pathian thawng si Pathian nih mah kha a ham piakmi thlachuah ka pe ko seh ka ti caah van awi thawng tiah Joseph Bible thiang tiah min ka sakmi si cucaah cun thatha nufa rualte program kha phundang deuh tein caan khat te kan ngan piak hna sila a dang vialte an fale caah khan nan zapi in biachuak nan kan ham piak ko la ti kan in sawm duhmi hna si cun nan kan sawm piak la ti kha kan in sawm duhmi hna si ko lungthin takte an kan sawm piak ti ka duh ko cun ka fale cungah ka chim duhmi irthum timi kha a ṭhat lai lo caah zei bantuk si hmanh ah kan fale kan karlak ah pakhat le pakhat karlak ah dawtnak lengser cun hmailei nan lamtluan ah Pathian hmai kawl in Pathian duh ning in nun a hmang khomi nan si khawh nakhnga na sinah chim ka duhmi si biachim kan duhmi hna si pakhat le pakhat a daw pakhat le pakhat a theithiam u pakhat le pakhat daw nan nu le keimah zong nih hin kan sining tok in kan rawt ve ko hna tlam cu a tling lai sai lai lo sihmanhsehlaw kan karlak ah ngaihthiamnak um selaw ngaihthiamnak i a sersiami a zulmi dawtnak remnak daihnak nih hin kan karlak ah thua lam han kan hruai ko seh ti kha kan chim duh rihmi si zeicahtiah cun hawifa sining kan in siter ko hna lo hawi can hawi khat can kan nan duh zong kan nan canter kho hna lo thitnak kun nui thiamsa nan duh zong ah zeitin hlat kan sin kan i chei lo kan ngai thiam o hmur la ka le lei la dang le tuah le ser nakin kan nan tlamtlin lo mi hna nan nu le keimah cungah kan tu le kan tha le di lak ne an kan ngai thiam o ti ka chiam ka duh zeicah te ti cun hi kan tuah mi zong a hmasa bik ah kan karlak ah ngei thiamnak um lo cun dawtnak remnak daihnak zong a leng kho mi si lo caah an kan vanti mu ti kha nan sinah chim ka duh kha ka fal hna ka chim cang bantukin nan sin hin hawi duh nan duhmi kan tuahter kho hna lo nan nu le keimah kan hngalh ko hawi can nan can duhmi kan canter kho hna lo kan hngalh ko kan ngaihchiat pu te a thu diarmi kan si hawi phak zong nan duh zong kan phak ter kho hna lo nan hngalh ko han kan ngaithiam u han kan ngaithiam u nan kan ngaithiam maw Nan kan ngaithiam maw? Ngaithiam. Oh, kan lawm tuk. Nan kan ngaihthiam ve bantuk in caan khat ah kan fale nih na nu le keimah kan dum nan kan ton lonak zong in ve la. Cun tuahsernak zong in siah, bia le holh zong in siah, sihmanhsehlaw kan i ngaithiam ve hna. Kan karah ngaihthiamnak le co caah a zultu cu dawtnak le remnak le leknak silah ni ni kan thlacamnak vialte in kan au piak piaknak lai ding hi Pathian nih Thluachuah kan pek cia ko seh. Amen. Nihin chun caan ah ni ku le a fale ca siseh cun kan u darcin pa le atu le fale dihlak caah Pathian sinah thluachuah ham piak ding thlacam piak ding ah a rak chuak mi nan dihlak cu kan Bawipa nih thluachuah an pe ko hna seh. Amen. Khrih raithawinak khan a thlen hna. Khrih nih Pathian duhmi a tuah caah voikhat ah zalak in a pum a pekchanhnak thawngin kannih cu kan sualnak in kan thiang cang. Haleluja! Cun Thiang Thlarau zong nih cun tehte a khaan kha a kan hngalhter. Cun aa thawh ṭhan i, an sualnak le an ṭhatlonak kha kaa cin kan ti lai lo, a ti fawn. Cucaah kannih cu ngaihthiam kan si hnu ahcun kan sual thiannak ding caah raithawinak dang a herh ti lo. Bawipa nih thluachuahnak a kan pekpiak ko seh ti cu thlacamnak caan a si lai. Dawtnak le velngeihnak he khatmi kan Pathian Bawipa tuzan zanlei caan ah Pu Ṭial Ling le a nupi Sal Zing nih Bawipa hi riphaw cungah Bawipa khua an sak tikah hin Bawipa nangmah nih Bawipa chim cawk lo Bawipa thluachuah na pek hna i cu chungin Bawipa fanu fapa pahra reng lo le tulfa tampi na pek hna tikah Bawipa Pathian na ka dawt tuk ti theih bu tein Bawipa ni ni caan ah Thluachuah neitu Pathian na sinah Bawipa, thluachuah halpi dingin hri pakuan hna kan dihlak khom le sawn Bawipa hika hmuan ah Bawipa kan rak chuak hna. Amin. Kan program vialte Bawipa na kut cungah chan in na sinah thla kan cang Bapak Pathian. Amin.

Cung sang ah a ummi Pathian hmaiah zeitindah ka kun lai? Khanghthawinak le kumkhat a temi cawfa hna he maw amah cu ka hmuh lai? Bawipa cu tuukawng a thongthong le chiti tiva in a luangmi kha pe ning law cucu maw a duhmi cu a si hnga? Ka tuah sualmi tlanhnak caah ka fapa upat bik cu maw ka pekchanh lai? Cun Jesuh nih minu cu a thawh i, Na sualnak cu ngaihthiam na si, tiah a ti. Cabawi a ṭhu vemi hna nih khan sualnak hmanh a ngaithiamtu hi ahodah a si tiah an i ceih. Sihmanhsehlaw Jesuh nih minu cu a thawh i, Na zumhnak nih khan an khamh cang, dai tein va kal ko, tiah a ti. Cathiang kan relmi kan dihlak caah kan Pathian nih kan thluachuahnak kan pekpiak seh. Mi nih a sau bik ah kan rian kong hau te kha kan vun chim ta lai. Dawtnak timi hi a tung a vang a ke tah khawh sa lo a ti. Dawtnak hi a cuai zong thai khawh sa lo tiah an ti. Kan sak chungah khan nikul a fati kan hmai te a rak thu law kawhsawtmi pastor te kha kan dir hna lai i a caah kan dihlak thlacamnak kan lei lai

Bukip kan pastor dihlak nih nun pek in niku le a fale ca than cam cu Bawipa Pathian nih thluachuahnak kan pek piak ko seh. Amen. Atu caan a caan hihnak caan ah hin Kan u Dar Tin pa nih a fale caah a tule caah thlacam nak caan ka caan hmuhnak si la le fale lei kam in lunglawmhnak chim a duhmi nan um cun von chimnak caan kan i pek hna. Hallelujah Bawipa an si ko seh. Hi khua kan khua kan chuah kan kehnak khual ala lama sami

nulepa ulenau khrihfabu vialte hna nih hi ka nu le ka pa he sipsip ka chung in phusa kho hlei an si lo bawipa dawtnak thawng tein a nung me te an si sihmanhselaw a tua ka pa nih a chim dih cang le a fa le fanu fapa an kan neihmi kong le kei ka a chim dih cang le mah kha ka chim ahcun a tar a thar tuk lai caah

nihin ni ah fanu fapa ca hi bantuk an tuah tik ahhin ka pa nih a chim hin ka ka lungthin ka a zulh theng lo khua ka ruat ni se ei ka pa hi ka nu le pa ka pa ze khawi an ruang ha ka ti hoi dang tham cu ram dang ah an fa le an um le pei an fa le nih nu le pa thluachuah kan hen hal an ti